Галәмнәрнең хуҗасы булган, безне юктан бар кылган, күңелебезгә иман нуры, һидәят салган Аллаһы Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә булса иде. Галәмнәргә рәхмәт өчен килгән пигамбәрләрнең иң соңгысы, сөекле пигамбәребез Мухаммәд алейхиссәламгә Туган җирләребездән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешсә иде. Аллаһы Тәгаләнең әмерен үтим диеп, тәһарәтләр алып, гусылләнеп, пакь киемнәрен киеп, ераклардан, якыннардан Аллаһ йорты, мәчеткә,

Соңгы көнендә булган җомга көнебезне мөбарәк кылып, бүген кичтән башланасы Рамазан аебызны шулай ук мөбарәк кылса иде. Аллаһу Сүбхәнәһү вә Тәгалә изге Рамазан шәриф айларында уразалар тотып, кичләрен бергәләп, Тарәвих намазларында булып, Карларда булып, гыйбадәттә, изгелектә Айны саулык-сәламәтлек белән каршы алып, саулык-сәламәтлек белән Ураза гаетләрен дә күрергә һәрберебезгә насыйп итсә иде. Мөхтәрәм җәмәгать, менә бүгенге вәгазебездә, әлбәттә, инде без, иншаллаһ, хәлебездән килгәнчә, Рамазан ае хакында, Сөйләрбез һәм, иншалла, сөйләрбез безнең аерым безнең мәчетебездә бу елда ниндиерәк тәртип булыр, ничегрәк Рамазан аен алып барырбыз, тәравих намазлары турында, ифтарлар турында искә төшереп китербез, иншалла. Иң беренче, менә пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәламнең бер хәдисен укып, шуны ул озын хәдис, кыскача-кыскача иттереп өлешләргә бүлә-бүлә,

Сальман әйтә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәлам Шәгъбан аеның соңгы көнендә хөтбә сөйләде. Мәсәлән, бүген дә Шәгъбан аеның соңгы көне туры килә. Менә шулай ук Пәйгамбәребез дә Шәгъбан аеның соңгы көнендә үзенең сахабәләренә, дусларына, мөселман кардәшләргә вәгазь сөйләгән һәм болай дип әйткән, Йә әйюһән-нас!

Коръән иңгән ай. Беләбез, бу айда, мөхтәрәм җәмәгать, җәннәт ишекләре ачылып, җәһәннәм ишекләре ябыла торган ай. Бу айда кешегә котыртучы, кешене саташтыручы, вәсвәсә кылучы шайтаннар богауланып куя торган ай. Шул айның кадерен белсәк иде. Һәм пиамбәребез Мөхәммәд алейһиссәлам әйткән, Шәһрун фиһи ләйләтун хайрун мин әлфи шәһр, Бу, шундый ай, бу айда шундый бер кич бар, төн бар, ул мең айдан да хәерлерәк булган төн. Ягъни, бу ай нинди? Кадер кичәсе булган ай. Бу айда Кадер кичәсе бар. Кадер кичәсе кайсы? Кисә икәнлеген без төгәл белмибез. Кайбер галимнәр әйткәннәр Рамазан аеның эчендә дигәннәр, кайбер галимнәр әйткәннәр Рамазан аеның соңгы ун көннәрендә, сак көннәрендә, кайбер галимнәр егерме җиденче кичәсе дигәннәр, кайбер галимнәр егерме тугызынчы, соңгы кичәсе дип әйткәннәр, анысын Аллаһы Тәгалә үзе белә, Ләкин аның өсендә Кадер кичәсе бар, һәм Кадер кичәсе ул, беләбез, мең айдан да хәерле. Ә мең ай унике айларга бүлсәк, ул килеп чыга, 83 елдан да кадерлерәк, өстенрәк булган шундый кич. Җәгалә Аллаһу сыйәмәһу фәридатән вә кыйәмә ләйлихи тәтәүвугән. Аллаһы Тәгалә бу айда ураза тотуны фарыз кылды.